Amoko ki wa wang it ma gimaro tiyo kwija koni romo nenone.
Lutino anyira ma gitye i West Nile gimiti mon gamente oyub kabedo me dot obetie i gangi kwan ducu ma i lobo man. World in here say that let the organizations take charge and to ensure that let these breastfeeding corners be created.
Kadong lum abuc ka nyo Luganda ma gitye woko gumaro keng bolo kwilo mogo me mwaka alip aryo pyero wiye abicel-li. Is it conceivable that prisoners, those who are incarcerated or who are serving sentences, will be allowed to move outside the prison gates and cast their votes? Amor tutwal tin nino de pyero adek me dwe miya abiro mwaka alip abiro pido wang'wen ne ania Sunday Akumu ajoli ka neno yub me lok ang'eya ma ocwiny.

omiyo giti ka dawa kliman o ikin charo mia achiel pier abichiel abichiel ma giti district man ki parish pier ang'wen mia abiro i sub county apawi achiel duju ma giti gulu district onen report matut kibot ismail jacob jones Pero tye ni lim ma kicwalo pud cocok le ini pi gulu district me pokone ite sako mapatpat ma gitye ite PDM pud pe kicako dok ni

Wake up, go and work for the people. Go and serve humanity, my brothers and sisters. We are called here for a purpose. Alfred Tuchen ladit ma doro lok me PDM i Gulu District onyuto ni cente ma gamente ocwalo me apoka pi byek lim me mwaka ni pud pe gigudo ento kero gitye me neno ni gurup gunongo lim man i kine me nino pyera dek.

And then seeing level where we are in terms of how we are organized, we are seeing that the possibility of completing the disbursement within 30 days is possible. Kadong Christopher Opiyo Ateke won koma beach me Gulu district wajo ni luti gi peke ka tiyo doko korgi dok gibedi ofis keken wero PDM peke ka nyako nyige i Gulu district i kin lute dero.

The duty bearers were supposed to be very serious and see that PDM is implemented to the dot. They have become onlookers.
Ikachoke meno me PDM kimiyo rup cha bot jagi wakungia ka achel kilo tich pa district me neno ni group duchu matie gulo district guno lim ete sako gi man PDM ma put pe okaro neno pier adek kare bed ni lutich kok pi lok me network pa Wendy man ma kitiyo kwede me cwalo lim i cim pa lumemba pi wan luo tv jonisani ocaka con i gulu district Report meno a ki bot Jonathan Yuchara John ento pe Ismail Jacob Jones. Lwak ma i kin caro ma gibedo i Gulu District ji ma gitye ki pek me pii maleng guwomete ki deno can pi peko man pi mwaka limni eni

En Igulu District en matut wanen kibot Ismail Jacob Jones. Reverend Anthony Opiro en tye won kom LC1 me Lukuny Village ma tye Pokony Sub County, Igulu District dok bene tito peko ma gin gibedo ka wot iye. Ki kare i kare me oro, Mano pi ne romo chwinyo ko cero mar kum kum pi ma mol amola cha la kuny ma dir ma neno mol cha ni kot kot ki ye en en ki tuomo ki maro ma kanyo bedo ki cam pi tek da be pe mwako malac ci iwa yom dok walego ni yub me tudu pi eni myero mamawa bishop gini mamawa pibi gin ki bishop Lubanga oti kwedgi dok Lubanga med kwedgi kum madwong pien lwak dano ma tyen gubicako nongo kony me pii ma Ladit Opiro waco ni i caro ma mege tye ki dog odi ma kato gin miya acel ento gibedo ki peko madit tutwal i kare me oro ma nongo pii wang it tye mutwo woko. Ki tung cel, Denis Ochola, dano acel ma bedo i Caraceli, okok matek tutwal ni pol kare gin gibedo ki two ic

pien pe gitye ki cente ma romo me tucu pii dok bene cente manok byek lim me mwaka man milion pyerabiro wiye abiro gimoko ni gibibedo ka yubo ki pii ma dong tye kong kare man ka ce oballe. Komiti leni bene wun wungeyo ni tye jo mukene ma dong ka orii mwaka moni kome aida wacce nyo be romo loko wa kabedo nyo romo kome romo romo be jalo ticco subcounty kome bedo kate ki lok ni omyero dak kinene ki forming nyo ki training kimine ki pwonye

kacel ki Awac Sub County ka ma kitucu pi iye.
Latelagi ma nyinge Mayi Francis kancila me abic kare ma onongo ripot ni an amiyo pi sub counties mukene ci okubbe keda wacci ni mego area ma ginwongo lakuny i Ogoro parish kukony sub county pi pe iye adada ci abino bene wa kany amoko ki wa wang it ma gimaro tiyo kwija koni iromo nenone. Eh, pigi tye marac adada abino aneno ki wanga ci amoko ni ada need tye i community ni eni ngegi gu maber ma wadwogo kany ki engineers gupimo pii gutuki nongo ne obene en Bosco Oryema, en tye kansila LC5 ma cung pi lwak me Paibona Sub-County dok bene en tye i komiti ma neno lok kom tic matino tino ma distrik myero otim bot lwak ma ite dero kun en tito byek lim kit ma distrik okati kwede i lok me yubo pii mwaka man. Gum marac pi peko me lim macalo Gulu district i financial year nene wacalo district wabibedo ki kero me tutu tang aryo keken ene kwena marac pien lok me pii nok pa pii maleng Gulu district tye lok ma tye ada ento Peko me lim dong gengowa timo neno neno ki loko kene. Ento kare bede ka meno, mero cwalo foc madit tutwal bot mego speaker me Gulu district, mego Fivi Ayo, pi yelele me neno nene mene cinge oguru twok piny mapat pat calo nino matye ni mego Fivi omini wa tangi ki lwak ma megwa. I kare me miya tye tangi gin adek ma dul me show Mercy International Otucu ki kony pa lador ot pi gamente me te dero me Gulu District, Ladit George Lagu ma tye ladit ma loo lok kom gwoko ber bedo pi Gulu District ocung pi DC me district man Alice Akello Opio. Do you now own this borehole? Ni tangi-ni eni dong kombeddi, wun aye wunen kit me loyone. For us he brought it. Pi en, mego dong okelo-o. The maintenance.
Gwokone. is now on you. Dong gwoko ne ti wiu. The usage is now yours. Kit me tic kweri dong ti wiu. We now don't want you to contract other diseases. E wa mer ndok un ndok nong nong tuo mu kan ndok. Dul man dong ku tuju tangi makar apa i chap county ma pat pat me gulu district i mwaka eni kiken. Pi Wan Luo TV i gulu district An Ismail Jacob Jones. Kilira City ceng barada yodiko grup mon mo gudore me nyutu kono be tela papat NRM kidong patit mamegi man MP pegin ki City Dr. Jane Ruth Acheng gin wayne mono tela mabe pa NRM gamente pa President Yoweri Museveni tikila dogen mabe pegin wete dero wakati no aloko lok mabe jiko me kichelo wanyoli Uganda ma gibedo en Isiti me Lira. Grup man mubedo ki mon makar gin miya ariyo guwot ki a ki St Lira Hotel guwok ki roundabout madit macok ki Gulu City gi Lira City Central Police Station ka dong guwor gucito Obote Avenue ki dong Kwania Road kam gucung gulok luco lok ange ki kunno matut wanen ki bot Hudson Apunyo ntie i Lira City. Mon magi mago oting'o karatat ma gicoyo ni acing kede Museveni ngat oro pe tem te lokke ni mono gin dong gitek loyo ngat mo pe omyero gukwanygi ni gin owaco ni mono gin gibito atoa pi acing ma megi ka bene acing aye dong pud omyero odok i kom i yot mogo ce ki mwaka alip aryo pyeraryo wiye abicel.

Ng'at ma odor wigi e Yabela Chakawi Abili ma Lira City Central Division Brian Ampaire kaka ong'olo kono wigi ni kiyo Bore Avenue cok ki cuk madit me Lira ka kipenyo gin pingo gitye ka dore kicoko katat man ki cing kare lacen kono kinen ni kidwoko kono gin cen me neno ni gumedde ki dore man labongo ayela kun giworo dok ki gudi mukene ma gitye ka dok ki gudi eni cawa me dore man. Brian Ampaire, DPC Melira City Central Police, owacho ni mon gi ne onen mon dodor ni gitiki kiet twiny ma ken maber jo ken maraj no bene pere owake miyo bot kin gwoko be bedo mapore.
We have just got information who are marching to town with placards. And the, the placards are saying that they are, they are marching to show satisfaction

that they were going to march but we have found out the, that their intentions are, are clear and for that matter uh, we have decided to provide security to them so that not to disrupt anything in this town business and whatever Tony Ochen matila ruwec pa party en arem Lira City owene ma ono group amon en go penyo en ni myero kono nyo to ker ma meki ki bene foc But Dr. Jane Ruth Acheng kidong President Yoweri Museveni pitela maber magitikwere kare mani. Mon melira city biro gini borra mondo kwao ni gino mitinito maragi jaduong' lobo kendo minista Acheng Ochero jopimono omiyogi kare an ichako gino penja an e kopa joluwu joluwu ni dogona ni thuolo Nowu ni wor runo city wani yena ena cheng eno vera MP melira city. Do ka juto mara u weru tweru u hara jolo jolo mobilize u ne na re. Aneno gina gino chucho mago te kobni ngo. Gina gino chucho mokere ne koni odwoka che adwoka mokere gino ne koni acheng opwoyo en yen kane opwoyo dikelo gi medical camp Women medical camp yo waranyim chake ni da bi na ni da bong wen. Dore man ti kono ka bino i nim yub me miyo kono ke me miyo yot kom pa mege man Women's Health Camp ma MP Dr. Jane Ruth Aceng oyobo obutime i nindo abic nyo i nindo abongwen me jemi aboro i mwaka ni ene. Lagwok ki sam me ngura okelo dano me kwan ni adeco oti i yom tutwal ni mono jami ma kit ma en tye ka timme ka owaye ni mono cwinye pe yom ni mono obed ca mo i ongom ci kono ka myero obalo woko te laa pa Dokta Jane Ruth Aceng ento peya otimo gin ma kit man pi gin ma Yuyam South.
Uh, ya pe yom kuno ya yom ate hata kom Dr. Ruth Acheng Uchiero achala tin lao obedo minister me yot kom an yot kom ena yobiro lonyo neno mo yot kom ena yobiro lonyo pe pore ng'ato ya ametela lo area mere to chako bino yelo acheng ama obedo gurri me Uganda dok ni obedo gurri me Uganda ni obedo anywal ama obedo atin lango dang obedo ngata wor ngata genne ngata ma okelo aloka aloka i sub reason wa me lango akwako yot kom ame ka nwo ni yot kom en aye obedo lonyo pe bedo ame lony kun komi pe yot mano obedo tyen kop achiel kiti bedo pa bedo me li Mapat ke meno bene wede gi kono tye ki myero me kwanyo kom me bedo meya i Lira City ki dong Lira City West Division i kin kabedo mukene me tela. Pe wan lwo television i city me Lira, Hudson Aponyo. Dul pa ludogangi kwan univasiti ma gitye i Uganda gimito ni mon gamente okonygi wek gicak cwalo woko lutino kwan ma ocuny ma gitimo kwed i romo i PhD oluto ma romo gin alip miya acel. Man obukonyo matek i lweny i kom can ki pek mapol ma tye i lobo del col. Ludo univasiti man ni Vice Chancellor gubedo ka cokke ma otimme ki Gulu City pi gangi kwan man univasiti madongo pyera abiro adek ma gitye i Uganda Gin obedo ka lok i kom yo maber loyo me nongo lagam pi peko ma tye i Afrika i kare man niwok ki pwonye i Roma University ki dong mukene mapat ma gin gimiyo pa nywal i Uganda ki jo mukene ma a ki woko. David Magere kele ripot man kombiti. Ludo gangi kwan i rwom me University nyo Vice Chancellor ducu me Uganda gutyeko kati ki neno manyen ni omyero Universities gukati ka julu lukwed ki ludiro i rwom me PhD

And all of them are going to be admitting like 50 students per year for PhDs.
Julius Peter Ola Kakaye ma tye ngat mucung pi Vice Chancellor me Clark University ma tye Kampala koni ka cokke meno tero ni macalo Clark University ma neno gitye tutwal me pwonyo dok kom yot kom yot medicine gityeko ilo rwom dok lupwonye gi ducu gitye rwom me PhD dok ci gineno me cwalo mapol
Amiro moko mori kama leng ni watie kilo fonye PhD muromo e university yande. Yato machalo e university miro bene tie ni kimed wel PhD ubed maduong'. E kin jim mukene ma gunywako kono peko ma diyo university, kit ma university romo loko kede kwo pa lute dero, kit ma giromo gamo lim ki woko nyo teno kwot ki dud ma papat, atika ne me cobo peko ma diyo lwak. Pi lok ange, Wan Luo TV, David Magere, i Gulu City.
Elowang'eya makati ki yumbe district mati West Nile otieno kwan mege ti kunugu wani mon gamente omiyo yup kabero ma ome dot pa mege omiyo obet ti gai kwan duju mati lobo Uganda gino ber ka loko ne yup menyamo lok ma obedo ti kin gai kwan lok dul me action, action against anger yugo yubo ki kony pa dil me World Food Program e yumbe district kama gai kwan abichel guberi ki nyamo lok malieto chwal I kom kit me yubo kwan ki dong bene yubo pwonye pi lutino anyira ma gitye i kabedo mapat i lobo Uganda kany atirane en i West Nile kunyo. Gangi kwan ni kene Padrombo Seed Secondary School ma tye i Koboko District man ni Valley View SS Highland SS Yoyo Seed Arwa SS ki dong ni Pata SS ki Yumbe District obedo tye nyamo lok man Adam Gule obedo tye kunyo pi Wan Luo Television.

Sarah Ropani, latin kwan me Padrong Busit Secondary School, owacho ni mono pire tek ni mono omege ma gunywal myero gubed ki kare me neno ni ginongo kabedo me dot lutinogi gang kwan pien ni tek tutwal me poko kare ma meggi me bedo omer ki dong kare me kwan wek oroc i wigi tutwal. who are interested in going to school are there at home. But since they have been involved, maybe by accident, in

Gavumenti emu Uganda eng'ene ano adwoki patu o Covid-19 ma okelo yot mapol kelo tena nyera matino ni kukwano kono lok pa UN i kom miyo kare mukene ka anyira me kwan gwokgi ni gang kwan kadi bed guyac nyo gitye ki lutino wek gumed ameda ki kwan.

Waluo TV Yumbe District, Adam Gule. Won kompa dul maloye Uganda man Justice Simon Mbugenyi byaba kama wani mono kar po maro bedo te kilo mabuj kanyo Uganda mukena magiti woro me bedo te yume bolo kui me mwaka ali biro biro bichele lobo Uganda kany iteloch pagamente matiko mikar mani en obedo ka loko ni kare me doro ka chaka ma kare kon loko kom keto wacho pe ka ber me bolo kwi kidong ka ber me kama bol kwi bete mi man polling station ilobo Uganda kany pe wan luo TV Kampala Fred Kajubi obedo tie lok man en yare matut ngo ma otime kidong yup magete timne pe bolo kwi lumo matika bini Uganda imwaka alibario piera rio ya bichel

We shall do that. We How shall do many that. polling sta- new polling stations are Cik ma tye i kare man ni kono pe ye ni kibol kwi lo ma woko nyo bene ki i gang buc i lobo Uganda kany. Wiya wa ka ma wange ni mon anywali Uganda ma ID gi dong kare ne okato woko pe kibigengo gin me bolo wi ka ce nyinggi tye i buk me bolo kwi dok lubol kwi manyen bene kibicoyogi i yub ma wutimme woko cokcok eni.

Ku ka atye ka nenogi i kom yub manyen ma dong walo iye tye kwede i kom bolo kwir pa lumabuc ki anywali Uganda ma gitye ka bedo woko i kabedo mapat ki lobo Uganda i kare man ma gitye ka yubo yub pa kono bolo kwir manyen me mwaka alip aryo pyera aryo wiye abicel-li. Pi lok ange ma ocung i wang luwo televijen Fred Kajubi.

Pire tek tutwal pi dano ma gibedo i acoli me loko kit ma gikwo kwede ki dong bene kit me pur ma mege. Dul me pit yat tye dul acel ma kom kare gitye ka temo poko kodi tutwalle. Kodi fene. Mwaka Samuel Baker Ovuga, Kansila LC5 me Patiko Sub County,

Jia machalo fene, jia machalo avocado gi, eh, jia machalo tiang' gi, ma dano piro ma dikal, pai pai gi. Ma ka a nini mo, iromo kwany mo keken iromo chamo ne. Nen chalo nying gi achalo fene. Anyake fene achiel en ni, igolo kany awuji ni kicharo alip. Chak alip abich, chiro oli apar abich, moken alip piero ariyo bene. Fene en ni pepe mire chiro wila wila, romo chiro we chuk, ino kama dano chami, kwany nyingi be chiro piero

pi lok me wanga maka ki dong bao pi wan luo tv i gulu city an ismail jacob jones Afueneno ripot ma nokelo wayagi ki yub me lok ang'e ma ocwiny nyetin ni ceng aryo aniya Sunday akumo mete kineno waikare ducu.